e, nematambudziko mukoma aiwa aoneka tingangoda kutaura nekuti mazuva ekupedzisira muchienda muchinoona baba kuchipatara e, pane zvinowanzoitika kunzwa kana kuona kana zvavaitaura ini kanguda kutanga kunzwa mazuva avo ekupedzisira kuti pane mashoko here avaitaura zvekuti mainzi vaiti takuonekwa panapa ah, ndingati mazuva ekupedzisira yanga eh, iri last week friday ndakavafonera iri thursday vachiti handisunza zvakanaka ndiri kuzarirwa ati hapakanaka saka friday ndakauya ndichivaona eh, nemanzwiro yavaiita ivo chakandishamisa ndekuti vakakwanisa kusumuka kubva mumba umo chipinda mota chienda kuchipatara vachisvika kuchipatara tauzokwanisa kutauravaita siris kusvika kuzomara usiku wanhasi saka ndinoti kufamba kwavakaita ikoko zvakandiratidza kuti eh, ndo anga angoriwo mazuva ekutongoonekesa

nemapapu chiremba akanga ati mwoyo wavo wakazvimba uye waita mvura nemapapu akanga akanganisika saka vanga vari kutambura nekufema nedambudziko remacloths vakaita clot pachest pavo saka macloths waya ndoazosvika kutoa kuoma kutoa
Ini semwana chii chamuri kuda kuti ichichi takadzidza kukwana baba eh, ngatise mwana inini ndinoda ku yani kutenda kuti mukoma munhu akandidzidzisa upenyu eh, maringe nebasa remakitari kubva kumapurazi matakakurira uku mm. munhu akakwanisa kuti ndiri munin'ina zvinhu zvinokwanisa kuti urarame ita izvi Eh, saka munhu akanditora eh, vakandigadzika pasi vakandikwanisa kundidzidzisa magitari vari pamwe chete nakomale saka muini machengetero avakandiita and handisi ndega takachengetwa takawanda mhuri dzakawanda ndofunga vazhinji histiri vanoizoti eh, madzibaba munhu akachengeta even mabhend akawanda mukoma anga ari munhu akasingasarudzi munhu kwavachitsvaga basa kwana basa vabva vakupa pekugara ipapo pamba ipapo chavadya ndo chaidyawo chi mwenzi ainge auya saka ndinotenda kuti mukoma akadzidza upenyu kusvika mararamira zvinhu zvamazuva
kurwara kwakaita madzibaba tinoona kuti zvakabuda kuzvikaenda vanhu vakawanda kurwara kwavo vamwe vakauya vachibatsira chii chamungade kutaura kune sevehukama pamusoro pezvakaitwa
eh, ndingati chekutanga nyaya idzi dzakazofamba dziri mbiri eh, nyaya yekutanga eh, pakafamba rume yekuti mukoma washaika ivo vasina kushaika posita vamwewo vakakwanisawo kusvikawo pano vakaonawo chokwadi kuti mukoma kwanga vabatikana vakakwanisa kubatsirawo vakabatsira vakabatsira zvichitendawo nevechipatarawo nevehurumende wakwanisa kuti mukoma wakwanisa kurapawo pachena zvisina muripo saka ndozvinhu zvatinoti
ndipo zvimwe zvenyika yese yakamirira kuti vanzwe kuti hurongwa huripo ndihweupi uye mukutaura kwatachiita nevarongwa vachititara kanye emagamba emumhatsi iri igamba zvatinofanira kunge ritori gamba renyika iye zvino izvi pane zviri kutaurika here kana kuti mimi semhuri zvamira sei Eh, ndingati kozvinozvi kune kudhoma zvavo ndingati mwini mwini vosvikawo kune vambosvikawo kuti nyaya yamukoma ichiri kuzewa kuti ingakusvika kumusoro soro kuti inzwe kuti eh, vachapiwa ruremekedzo kusvika papi saka ndosvozvinozvakatarisira
zvichireva kuti kana zvamira zvakadai so hapana kana mazuva amuri kuti tikutarisira kuti mazuva akadai taakutomirira kuti mori zvinenge zvakaaingati eh, zuva ramangwana eh, tinenge taane mangwana kuseni toita kuzoti eh, mutungamiriri uchati kudii nezvazvo chokwadi asi tisati tanzwa mashoko anobva kutungamiriri imi mise mhuri e, muri kurongei e, kuti baba vanoradzikwa kupi e, isusu e, semhuri taona kuti e, mukoma munhu akabva kumusha achiuya kuno kuharare kuzoita kusoshama saka taona kuti zvakakodzera zvakare kuti kuradzikwa kwavo vadzokere futi kupi kumusha semhuri ko kuna amai nababa nevamwewo vakashaika vari kwekongo saka tinovaradzika ipapo mune zuva ripi pari zvino tisati tanzwa zvichabva kana kuti kumakurukota eh, tanga taronga zuva resaturday but saturday vachabva kunyaradzo uya wozosvika pamba pavo panapo zvinguva diki diki ini tozovatakura toenda kumusha muse satadi iyoyo unorara kumusha sande tobva tavaradzira chokwadi amene pano
kumusha ndekupi eh kumusha tinorombo kumusha tinobva kuchiweshe panonzi pachavhakaira kubari kwativana chokwadi
zvamungangoda kutaura kumhuri yezimbabwe pamwe hatizokwanisa kukubatai neprogramu maringe neupenyu hwasenior lecturer madzibaba nicholas zakaria eh, ndakati mhuri yezimbabwe tarasikirwa zvikuru eh, mukoma ndovanga ari baba ndovanga ari amai ndovaichichengeta apo nematambudziko ndo vaiona zvese uye munhu asingasarudzi anei kuti haisi hama kana kuti iya vanongobatsira munhu auya anoda kubatsirwa zveni manzi munhu anga achibatsira saka tinoti ah, tarasikirwa zvikuru chokwadi
tinotenda maita basa nenguva yenyu